Agya.
Twi, Ɛnnɛ adesua no yɛde refa he? Um, yɛbɛma atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa akɔ aba aba Twi adesua berɛ yi so. Yɛahyɛ aseɛ ne mo aka Twi atwerɛdeɛ no ho nsɛm a yɛawura nsɛmfua a ɛkura atwerɛdeɛ mmienu Yɛawura deɛ ɛkura mmiɛnsa na afei yɛahwɛ sɛdeɛ yɛbɛka mmiɛnsa ne mmienu no abom de ayɛ nsɛmfua ahodoɔ Twi kasa no mu. Yɛaka sɛ Bolingo deɛ yɛbɛma woanya wo kasa no mu ahotɔsoɔ ne nimdeɛ a ɛdi mu na sɛ woreka a woatumi aka no ɔkwan a ɛfata so. Ɛyɛ awerɛhosɛm sɛ ɛnnɛ nnipa dodoɔ no ara susu sɛ sɛ obi ka Borɔfo a na ɛkyerɛ sɛ ɔnim nyansa pa ara nanso deɛ ɔka Twi no deɛ wɔbu no sɛ tetehweakwa bi. Nanso ɛnte saa Twi yɛ yɛn kasa, ɛyɛ yɛn amammerɛ, ɛno na ɛma yɛda nso firi kasakuo anaa nnipakuo foforɔ biara ho. Sɛdeɛ wokɔ buroni kurom a, ɔde ne kasa di dwuma a ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ buroni no, saa ara na yɛn nso, yɛde Twi no di dwuma a ɛkyerɛ sɛ yɛn ani gye yɛn amammerɛ ho na yɛn ani ku ho. Enti awofoɔ a wɔwo wɔn mma a, wɔde Borɔfo kasa na ɛhyɛ aseɛ kyerɛkyerɛ wɔn ara. Wo ne abɔfra no ka Twi pɛ na maame no anaa papa no bo afu. Nanso Bolingo deɛ, yɛbɛboa ama wahu sɛ yɛn kasa no, ɛnyɛ biribiara nti na afoforo ntumi nka, na mmom sua a wɔnsua nti na wɔntumi nka. Yɛbɛboa ama watumi asua Twi no yie na watumi aka no yie nso. Ɛnnɛ yɛrebɛhwɛ nsɛmfua a yɛgu so rehwɛ no ara bi. Enti me, Joseph Aboagye, me ne Owura. Ɔpanin Kwame Sɛe. Ɔpanin Kwame Sɛe na ɛnnɛ nso yɛne wo abɛhyia yi. Na ɛnnɛ adesua no, yɛbɛhwɛ nsɛmfua a ekura atwerɛdeɛ nnan anaa deɛ ɛboro saa. Enti yɛwɔ nsɛmfua bebree wɔ Twi kasa mu a ne ka yɛ nkurɔfoɔ pii den. Nanso yɛbɛhwɛ sɛ ɔkwan bɛn so na yɛbɛtumi de saa nsɛmfua yi aba fam ama wo na woatumi abobɔ nsɛmfua no din wɔ kwan a ɛfata so. Enti yɛbɛtoa so na yɛahwɛ nsɛmfua ahodoɔ no. Nanso ansa na yɛbɛfiri yɛn adesua no ase ɛnnɛ no, ma menkae wo sɛ dwumadie yi Ɛyɛ Bolingo Consort na wɔde dwumadie yi rebrɛ wo. Na Bolingo, yɛn dwumadie ne sɛ yɛbɛboa wo ama sini a woayɛ biara, yɛde nsɛm a wɔka no wɔ sini no mu no bɛgu sini no ase, sɛ ɛyɛ Twi kasa, Borɔfo anaa kasa foforɔ biara mu na wopɛ sɛ yɛmfa nsɛm no ngu sini no ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahwɛfoɔ ne atiefoɔ bɛtumi ahwɛ, akenkan sini no mu nsɛm wɔ kasa no ara mu anaa kasa foforo biara mu a yɛbɛyɛ ama wɔ kwan a ɛfata so. Ebia deɛ wo nso wopɛ ne sɛ sini a wɔayɛ no, wopɛ sɛ yɛmfa kasa foforo mfa sini no so, na ama nkurɔfoɔ atumi ahwɛ atie wɔ kasa foforo mu nso a, yɛbɛtumi ayɛ ne nyinaa ama wo. Sɛ nso wowɔ nsɛm bi a wopɛ ne nkyerɛaseɛ, sɛ ɛyɛ Borɔfo kasa a wopɛ sɛ yɛn nkyerɛaseɛ mmra Twi Sɛ ɛyɛ French, yɛn nkyerɛaseɛ mmra Twi. Sɛ ɛyɛ French, yɛn nkyerɛaseɛ nkɔ Borɔfo. Anaasɛ kasa afoforɔ biara a wɔka no wɔ Abibire mma mu ne aman foforɔ so biara deɛ, wode ba a, yɛbɛkyerɛ aseɛ ama wo korɔgyenn a mfomsoɔ biara nni ho. Afei, sɛ wopɛ Twi akenkan wɔ Intanɛte no so ɛnnɛ wiase yi mu a, Baabi a wobenya Twi ne Fante kaseɛbɔ a emu da hɔ paa kenkan yɛ akannews dɔt kɔm, akannews dɔt kɔm. Ɛno ne wɛbsaet a edi nkan a yɛde Twi ne Fante kasa nko ara di dwuma. Yɛtwerɛ anigye ho nsɛm, agodie mu nsɛm, abrabɔ mu nsɛm, amanyɔsɛm ne deɛ ɛkekakeka ho wɔ akannews dɔt kɔm. Ne afei, amammerɛ ne sukuu mu nwomasua ho nsɛm nyinaa wɔ akannews dot com. Enti sɛ wopɛ sɛ wo Twi ne wo Fante kenkan kɔ anim na etu mpɔn deɛ a, kɔ akannews dot com na wobɛnya nsɛm a ɛtete saa akenkan wɔ hɔ. Afei yɛnkɔ ɛnnɛ adesua no so tee. Ɛnnɛ nso mebɛbisa Owura Ɔsɛe nsɛm binom, na nsɛm no yɛ nsɛmfua a yɛahyɛ da ayi wɔ Twi kasa no mu. Enti yɛreba abɛhwɛ sɛ nsɛmfua yi yɛbobɔ edin sɛn, na sɛn na yɛtwerɛ saa nsɛmfua yi. Enti Ɔpanin Ɔsɛe, sɛ woayɛ krado deɛ a, y'asɛmfua a edi nkan no yɛ e, dɛ, i, n. Edin. Edin. Ɛnneɛ a, bɛ, ii, hr, aa, bɛ, ɔɔ. Abirabɔ. Abirabɔ, ahaa. Ɛna koro no si opposite. Opposite, ɛno ara no no, yɛda wase sɛ wakyerɛ mu ama yɛn. Abirabɔ. Afei, ɛnneɛ hwɛ wei nso ɛ, aa, bɛ, hr, aa, bɛ, ɔɔ. Abrabɔ. Abrabɔ, ahaa.
Life living. Yɛda wase paa. Enti, abirabɔ ne abrabɔ, dɛn na ɛma nsonsonoeɛ ba ne ka mu? Ah, wohwɛ abirabɔ a, na wohwɛ abrabɔ a, wohu sɛ i bi wɔ abirabɔ no, i wɔ bɛ no akyi. Ɛno ara ne no. R aba.
Yɛda wo ase paa sɛ wakyerɛ mama yɛ. abira.
Ɛna ɔbra a wobɔ yi.
Enti abirabɔ no, ɛno ara no nti abirabɔ yɛ a, bɛ, ii. Nanso abrabɔ deɛ ɛyɛ a, bɛ, hrrr. Nti ɛma nsonsonoeɛ ba wɔ ne ka mu sɛdeɛ Ɔpanin Ɔsɛe kaeɛ no ara. Ɛnneɛ Ɔpanin Ɔsɛe asɛmfua a ɛdi hɔ no yɛ a, kɛ, oo, mm, aa. Akoma, yɛda wo ase. Ɛnneɛ sɛ, ii, kɛ, aa. Sika, Wei nso sɛ aa kɛ aa sɛ aa kɛ aa. Sakasaka.
Yɛda wo ase paa. Ɔpanin ɔsɛ sɛ yɛka sakasaka a, sɛn na wobɛboa ma atiefoɔ ate aseɛ? Dɛn na ɛyɛ sakasaka? Ɛyɛ nneɛma bi a ɛnni da n'akwan mu. Wayɛ eh, basabasa bi saa. Yɛda wo ase paa. Nti na ɛkyerɛ sɛ sakasaka nkyerɛaseɛ kurom no ɛne basabasa nkyerɛaseɛ ɛna ɛyɛ pɛ. Yoo, yɛda wo ase. Ɛneɛ asɛmfua a ɛtɔ so no ɛyɛ asɛ, u a fɛ, o ɔ. asuafoɔ.
Yɛda wo ase paa. Enti sɛ yɛhwɛ asɛmfua bi te sɛ asuafoɔ a, yɛtumi hu sɛ yɛbɛtumi akyɛ mu mmienu wɔ asɛnsini mmienu. Aha, asɛnsini a ɛdi nkan no yɛ asua, sɛ obi resua biribi, enti asua. Nanso sɛ yɛde nsiakyirefoɔ bɛsɔ so a, na abɛyɛ nnipa nsiakyire. Enti, ɛsesa asua no ma yɛbɛka nnipa a wodi dwuma no ho asɛm. Enti, sɛ foɔ bɛbata asua ho a, na afei yɛka nnipa no, asuafoɔ. Yɛda wo ase paa, Owura Ɔsɛe. Ɛnde, sɛ asuafoɔ da nkyɛn a, asɛmfua a ɛtɔ so a yɛrekɔ so no yɛ asɛmfua yi so ne ka nyɛ den. Saa asɛmfua yi yɛ asɛmfua a Ɛrekɔyɛ te sɛ sakasaka. Ɛno nso ne nkyerɛaseɛ no ne sakasaka anaasɛ basabasa a ɛrekɔyɛ pɛ. Nanso wei deɛ, ɛne sakasaka ne basabasa ntwerɛeɛ no nsakraeɛ kakraa wɔ mu. Enti yɛnhwɛ sɛ saa asɛmfua yi, m-a-n yɛ, a-m-a-n yɛ,

Ɛneɛ sɛ ee hrr ee ɛɛ.
Sereɛ
aa dɛ uu aa. Adua.
Ɛneɛ sɛ mede in ee sɔ adua so a mebɛnya dɛn? Aduane.
Sɛ metwerɛ aa dɛ uu aa in aa.
Aduana. Mo, yɛda ase paa Owura Ɔsɛe. Nti wohu sɛ aduane ne aduana. Atwerɛdeɛ a ɛsesa wɔ mu ara yɛ A a ɛtwa aduane to ne A a ɛtwa aduana to no. Nti sɛ A no sesa bɛyɛ A a, A no nti yɛbɛbɔ din sɛ aduana na yɛde A atwa toɔ. Nanso sɛ A bɛtwa adua, aduane to a, ɛsiane sɛ ɛyɛ A nti yɛbɛbɔ no E nti ɛbɛyɛ aduane wɔ hɔ. Ɛnneɛ ɔpɛ no sɛe. Metwerɛ aa bɛ ɛɛ yɛbɛbɔ din sɛe. Abɛ.
Mede bɛ u o sɔ aa bɛ ɛɛ no so a ɛbɛyɛ. Abɛbuo.
Mo yɛda wo ase paa. Ɛnneɛ aa wɛ aa hr ɛɛ. Awareɛ.
Ɔ wɛ aa hr ee.
ɔware. Mo.
Nti ɔhu sɛ awareɛ ne ɔware nsɛdeɛ bi yɛ bam, nanso atwerɛ mu deɛ emu biara nko. A wareɛ, a na ɛdi kan, nanso ɔ ware yɛde ɔ ɛna ɛfiri aseɛ. Aha. Ɛneɛ owura ɔsɛe ma mensan misa o, tɛ, wɛ, ee, in, ee. Twene, Mo, ɛneɛ sɛ metwerɛ tɛ, wɛ, ee, in, ee, na mede, bɛ, o, a ka ho a, mɛbɔ din sɛn? Tweneboa, Tweneboa, ahaa, yɛda wo ase, ɛneɛ bɛ, o, a fɛ, ɔɔ.
Bɛ oo aa fɛ ɔɔ. Bɛ oo aa fɛ oo ɔɔ. Haa boafoɔ.
Mo, yɛda wo ase pa ara. Enti woahu sɛdeɛ atwerɛdeɛ no teɛ? Sɛ woretwerɛ asɛmfua bi na woyi atwerɛdeɛ baako pɛ koraa firi mu a, wontumi mmɔ din, anaasɛ ne nteaseɛ bɛsesa. Enti berɛ a mekaa bɛ oo aa fɛ ɔɔ no, ɔpanin Ɔsɛe huu sɛ mfomsoɔ bi aba baabi. Ahaa, enti ɛmaa din bɔ no yɛɛ den. Enti sɛ. Saa ara nso na Tweneboa Wo wode ɛɛ twene no na wode bɛ ɔɔ no bɛ ɔɔ nko ara bɛka ho a ɛyɛ twene bɔ. Ɛyɛ twene bɔ ahaa twene bɔ. Wode bɛ o aa nso bɛka ho a na ayɛ twene boa. Na afei ayɛ twene boa.
Yɛda wo ase paa yɛda wo ase paa. Enti yɛahu sɛ Twi nsɛmfua no ne bɔ nyɛ den koraa. Deɛ ɛhia ara ne sɛ, sɛdeɛ yɛhyɛ aseɛ no, atwerɛdeɛ a yɛde di dwuma no, yɛbɛhu atwerɛdeɛ no nyinaa din yie. Yɛhu atwerɛdeɛ no din yie a, asɛmfua biara nni Twi mu a yɛntumi mmɔ. Kae sɛ, nsɛmfua a ɛyɛ tenten sɛ deɛn mpo, yɛde atwerɛdeɛ baako na ɛfiri aseɛ. Sɛ asɛmfua no ware sɛ dɛn koraa a, atwerɛdeɛ baako pɛ na yɛde bɛfiri aseɛ. Enti atwerɛdeɛ mmaako mmaako mmaako na yɛbɛkeka abom na abɛyɛ tenten bi a yɛpɛ sɛ yɛmmɔ din. Yɛkae wo sɛ Bolingo Consort na wasɔ dwumadie yi asen. Na yɛn dwumadie a yɛdi wɔ Bolingo Consort ne sɛ yɛkyerɛ kasa ase kɔ kasa horoɔ pii mu. Yɛtwerɛ nsɛm ase kɔ kasa horoɔ pii mu, nti sɛ ebia woanya kasa bi na wopɛ sɛ yɛnkyerɛ aseɛ na wɔfrɛ no interpretation a, yɛbɛtumi akyerɛ kasa no ase akɔ kasa biara mu a wopɛ sɛ yɛnkyerɛ nkɔ ma wo. Afei nea wɔfrɛ no translation, nsɛmfua asekyerɛ, wopɛ sɛ yɛntwerɛ nsɛm no wɔ kasa foforɔ biara mu nso a, yɛbɛtwerɛ ama wo. Woba Bolingo Consult a, yɛwɔ Akuku Dama, Waben, wɔ kasa ahorow mu a wɔnim kasa no yie ma enti dwumadie biara a wode bɛbrɛ wɔn no wɔbɛtumi akyerɛ aseɛ yie pa ara ama wo wɔ yɛn asoɛeɛ. Afei nso Bolingo dwumadie foforɔ ne sɛ woayɛ sini na wopɛ sɛ wɔmfa sini no mu nsɛm no ngu sini no ase mma ahwɛfoɔ ntumi nhwɛ na wɔnkenkan sini no mu nsɛm wɔ kasa korɔ no ara mu anaasɛ kasa foforɔ biara mu nso a, yɛbɛtumi ayɛ saa nso ama wo. Ɛna sɛ woayɛ sini no na wopɛ sɛ Sinima no ka kasa foforɔ bi berɛ a wɔayɛ sini no awie no. Yɛmfa kasa foforɔ bi mfa so a ɛbɛyɛ sɛ sinima no ara na ɛka nso a, ɛno nso Bolingo bɛyɛ ama wo a ne boɔ da fam paa. Sɛ wopɛ nsɛm a asisi wɔ yɛn man mu ne aman foforɔ so, deɛ ɛfa amammerɛ ne adesua ho, afei deɛ ɛfa anigyesɛm, agodie ne nsɛm afoforɔ pii ho akenkan wɔ Twi kasa ne Fante kasa korɔgyenn mu a, deɛ ɛhia ne sɛ wobɛfa wo mobile phone anaasɛ wo kɔmputa na wakɔ akannews dot com. Akannews dot com yɛ wɛbsaet a ɛdi nkan wɔ ɔman yi mu a yɛde Twi ne Borɔfo kasa nko ara na ɛdi dwuma. Bolingo Consult na ɔde saa wɛbsaet no aba, na saa wɛbsaet no boa ma akenkan tu mpɔn pa ara. Ɛnnɛ yɛahwɛ nsɛmfua ahorow binom a ekura atwerɛdeɛ nnan ne deɛ ɛboro saa. Yɛahu sɛ nsɛmfua a yɛka ho asɛm no nyinaa nyɛ den, ne nyinaa da fam. Onyankopɔn yɛ adom a, Memenda yɛbɛyɛ mmuakyire, na saa mmuakyire no yɛbɛhwɛ nea yɛsua no nnawɔtwe yi mu nyinaa. Ade foforɔ a yɛpɛ sɛ yɛsua no ɛnnɛ wɔ Twi kasa no mu sɛ, wɔ Twi kasa mu no, edin biara nni hɔ a 'l' anaa 'hr' di kan wɔ Twi mu. Yenni Twi din biara a 'hr' anaasɛ 'l' di kan wɔ Twi mu, mmom gye sɛ ɛyɛ din a yɛafɛm. Yɛafɛm kyerɛ sɛ yɛakɔfa afiri kasa foforɔ mu na ɛde aba Twi kasa no mu. Enti yɛbɛma nhwɛsoɔ a, asɛmfua bi te sɛ lɔre, Ɛnyɛ Twi kasa, ɛyɛ Buroni kasa na yɛafɛm, nanso yɛtwerɛ no te sɛ Twi mu pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛgyegye wɔ Twi mu no. Asɛmfua bi te sɛ radio, radio nso, ɛnyɛ Twi kasa, yɛafɛm. Asɛmfua bi te sɛ rɔba, rɔba nso saa ara. Asɛmfua bi te sɛ lɔya, sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛtwerɛ mmaranimfoɔ na yɛpɛ sɛ yɛntwerɛ lɔya, l-ɔ-yɛ, a, yɛtumi twerɛ no saa. Enti hyɛ no nso sɛ Twi mu deɛ Yenni din bi a l anaa hr di kan gye sɛ edin a yɛafɛm nko ara. Wei ne adesua foforo a ɛnnɛ yɛresua ka deɛ yɛaka ho asɛm wɔ dan mu no. Nyankopɔn yɛ adom a, Memenda, hwɛ yɛn anim, yɛbɛsan ahyia.